Central Lairam lawng tlain Dalairam Times min in an kulh kan in tlaih ta. Thong hi kul le nga tipa zarh khatnak thong thannak kan neih lai caah a dih dongh tiang rak ngai cio ding in kan in sawm hna. Thong thanh tu mang ven sung. Malaysia ah Myanmar rammi zasarih tluk tleihmi ah Chinmi minung za sawmli hrawng an i tel. Malaysia ram ah sipparṭha chungah Myanmar rammi minung zasarih tluk tleih an si i hi Chinah minung za sawmli tluk hi Chin miphun an si tiah Malaysia Myanmar Association sin in theih a si. Chin miphun minung za sawm li thuk cu tlaihkhitmi ah an i tel. Kanmah MMA sinah bawmhnak halmi minung za sawm li leng an si. Cheukhat hmun ahcun minung sawm li tluk an luat kho. A dang cu zeihmanh card an ngeih lo caah phungning lo tintuk khuasak phunglam in sual phawt an si lai. Thongah kum an si hnuah Myanmar ram ah kuat an si lai tiah ṭuanvo ngeitu nih an chim. Sikparthla chungah Malaysia ram ah thleikhi tong ramdangmi minung thawngmi le zarriat le pakua an si. Hi chingah Myanmar rammi minung zaruk le sawm kua thong an i tel. Cu chungah Chinmi minung za le sawm li leng an i tel i minung sawm li tluk cu khat ngei an si. A tam deuh cu zeihmanh ngei lo an si.

Hakha Baptist Association nih cun Hakha ah a rak i durmi ralhrial kan unau hna le HBM in tein hmunkhat te ah thlacamnak le rawl kho dumṭinak te kan tuah khawh caah Pathian min kan thangṭhat. Unau sinak lungput tling tein tuahmi kan program hi kan nganfahtuarnak a niamtertu siseh law miphun kan i hriamtlaihnak ah Bawipa nih thluachuah hram seh tiah an langhter. Cun tlamtlin lonak tampi a um ko lai tiah kan ruah. Rawl fun a hngak kho lo deuhmi, a kan cintaanmi zong nan um ti thawng kan theih i lung cu a ṭha lo. Sihmanhsehlaw hmunkhat te ah innchungkhar khat bang thlacamṭinak kan ngei khawhmi le kan harnak kan i hrawm khawhmi kha a sunglawi tukmi ah kan ruah ko. Harnak nganpi chung i kan um lioah lungkhat tein har kan tuar chin hna lai tiah nawlpatnak zong an tuah chih. Hakha khualipi ahhin Israel ram peng paruk in ralzaam in an thong ah leng in khua an sak lio a si. HBA ram chungah local church hleiriat le area pathum in Khrihfabu sung nga pasarih an um. Rian ṭuantu pastor dihlak zat nih dengmang an um. Israel ram ah kum nga deng chung ah Laimi za thum sawmriat pathum tlaih an si i za sawmriat pathum thah an si. Myanmar ram ah Russia ngeih nawlngeihnak lak an timh thawk in kum thong hnih kul le khat in kum thong hnih kul le nga Sikh party tiang kum nga deng chung Israel ram ah tlaihkhih tong minung za thum sawmriat pathum an si i ralhrang ruang ah a nunnak liammi minung za sawmriat pathum an si tiah Assistant Association for Political Prisoners AAPP nih nupa nikhat ah an thanh. Myanmar rampung huapah kum nga deng chung ramkhel he pehtlai in tlaihmi dihlak minung thong sawm thum le sawm li nga an si. Cuchungah nu thong ruk le za le sawm khua thum le ngakchia zaruk le kul le khua an i tel. Ralhrang kut in nunnak liam a romi mizapi thong sarih le zanga an si. Cuchungah Israel ram in Laimi minung za le sawmriat thong an i tel. Ralhrang kut in nunnak liam minung thong sarih le zanga chungah nu thong khat le zakuat kul riat an i tel. Cu ngakchia nunnak liam zakuat le sawm sarih li an um. Tlaihkhih ton hnuah minung thonghnih le zarhnih sawmthum thum an um. Nunnak liammi kong hi fianghlang in theihmi an si i fehter haumi thahtong minung thonghnih le zarhnih hrawng an um rih tiah AAPP nih an langhter chap. Hakha election caah cozah rianṭuan le ralzam hlankat vote thlakter. Myanmar ralhriang nih a ra liomi Tipa kul riat ah election tuah a timhmi kong he pehtlai in hlankat vote thlaknak cu Israel ram khuapi Hakha zung ah an tuah i non-CDM hna le an chungkhar hna ralzam hna cu vote an thlakter hna. Hi hlankat vote thlaknak hi Hakha khuapi ah a ummi Immigration Office le Dorthar siangah a ummi Myanmar, Maternal and Child Ministry ah an tuah. Khuami pakhat nih anmah ralhrang cozah rian ṭuan le non-CDM le an chungle hna, cun Hakha ah ralzaam dirhmun in na aa dormi hna cu hramhram in hmankhat vote an thlakter hna, tiah a chim. A ra liomi tiva kul riat ah ralhrang nih thimnak a tuah dingmi a dotkhatnak ah Hakha le Tedim aa tel i a dohhnihnak tangphung hna ah Falam, Tonzang le Thantlang hna aa tel. Paletwa, Matupi, Kanpelet, Mindat peng ahcun thimnak tuah khawh a si lai lo tiah ralhrang thimnak lei tawlreltu nih an rak thanh cang. Ralhrang nih a tuah dingmi thimnak kong he pehtlai in Chin hriamtlai hna nih cun an doh kal i thimnak ah i tel hrim hlah u tiah ralrin peknak zong an rak thanh cang. Lairam cozah LADC election vote thlakmi cu Dipa-Nikua ah rel a si lai. Lai Autonomous District Council LADC, the 12th Member of District Council MDC General Election Dipa-Nithum i tuahmi ah election duty hna cu Dipa-Nili zinglei suimilam pali le minute panga ah lawngtlai an phan hna. NADC, MDC election ah duty election official hna nih vote thlak caan khar in Lawngtlai an phan cio hna i government Lawngtlai College ah don an si hna i zinglei suimilam pali le minute panga ah Lawngtlai an phan dih hna. NADC ram chungah vote thongsawma le thongsawmruk zarep sawm sarih thum a um. NADC ahhin MDC seat pul le nga nominate pali seat a um.

Lawngtlai ah harsat caah LARO nih charity ruai kan tuah. Tuahni Kulenga Department ah Lawngtlai Auto-Rickshaw Owners Association hna nih harsa caah charity rai kan tuah. LARO nih charity rait an tuahnak ah hin Lawngtlai khuapi chungah auto-rickshaw zasonga hrawng an service i an passenger hna rate um cia hlei ah harsa caah phutcham in tangka an pek. Autorickshaw an service hleiah mi lumsannak ah bawm an donh. LAROA General Secretary Pu Asif Laltlang chung a nih LAROA nih hin kum tin harsa ca kan service tawn. Kum dangi tangka kan hmuhmi hi Lawngtlai khuachung sii-inn pathum hleiah khuachung sangkip YLA sinah pe in bawmhchanh hau bawmhnak ah hmang tawn a si. Tukum zongah tangka hmuhmi hi kum dang bantukin phawt a si lai tiah a chim. Lawngtlai Authorities cu Owners Association ah hin member hi zarhhnih sawmriat an um lio a si. Institute of Chin Affairs nih friendship din a tuahmi ah Mizoram Minister hna nih telpi. Tuni kulenga dipa nili ah Institute of Chin Affairs ICA nih Ideal Club ah Together for Humanity Friendship Dinner an tuahmi ah Mizoram Chief Minister Pu Lalduhoma le minister dang nih an telpi hna. Hi zanriah dum i tonnak ah Mizoram Chief Minister nih cun Institute of Chin Affairs ICA rianṭuannak hi aa dawh ngai. Chin mizapi caah thluachuah siseh, Friendship Dinner zong hi theipar ṭha a chuah lai kaa ruahchan, tiah a chim. Pu Lalduhoma nih cun Myanmar rambuai thawk khan chimhhrin sual hna Jerusalem, Mizoram khuasa nih cun kan unau nunhimnak kawl in a rak ralzammi a tawlrel hna. NGO le Mizoram cozah nih a si khawh chungin a dawm hna. Kan i sentlaihnak kut cu sau hlah hmanh sehlaw kan si khawh chung kan i zuam ko. Kan si khawh chung kan i zuam rih lai. Kan ṭan khat cun thinphan ding a um lo tiah a chimchap. Chin State chung khuasa Chin hrinsor hna lungrual, biakhat lai dingin kan nawl hna. Kan i lungrual lo cu midang nih fawizang tein an kan tei la. Biakhat lai in i ṭhithruainak pakhat tangah tinhmi pakhat ngei in um u. Cun aho paoh nih India cozah upat buin thil tuah hna u sih tiah biariahnak a chim. Pi Lalrinpuii, Health Minister, nih ralzaam in a rak lutmi hna ngandamnak cozah nih a si khawh chungin a tawlrel tiah a chim. Cun Lalni Oma, Minister PHE zung nih bia a chim. Hi i tonnak ah Doctor B. Lalzar Liana nih a hruai, Salai Van Sui San, Information Officer, ICA nih Institute of Chin Affairs dilnak a ruang le a tinh nih a rianṭuan cianak hna a chim. Hi bu hi Chin Hills buainak tuarmi mizapi ngandamnak le fimcawnmi an bawmh kong a chim hnu ah Salai Za Lian Pumh nih lawmh biachimnak in ca na khar. Khabel kha tutan thawng kan thanmi cu a si rih lai. Zotu le ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm. Hmaizarh ah kan i tong ṭhiam te hna lai.